Si tuni cu Kawlram chung thawngpang tlawmpal in kan rak chim ṭhan lai i i kan chim zungzal bantukin kan YouTube channel te zong kha rak kan leng ve u law a subscribe te zong kha rak kan tuah ve u ti kha vun sawm ṭhan kan duh hna i tuni ah ka chim duhmi cu Wah ralkap le RCSS hriamtlai phu kar ah a cang cuahmah mi buaibainak kong he pehtlai in aa tlawmpal ka rak chim lai. Tlangcung hriamtlai phu vialte hna lakah a ngan bik le a ṭhawng bik le hriamnam ṭha bik a ngei mi Wah ralkap nih a ralkap zeimawzet cu Khailung timi khua ah a zaza in a hei thlah hna i RCSS ralkap phu he i kah dingah ready tein an hriamnam le an ralkap pawl cu an timh cuahmah hna, tiah Wah State TV channel pakhat nih nizan tihni ah khan a chim. I tutan ah Wah ralkap nih an thlah hna a tutan ah Wah ralkap nih a ralkap pawl a hei thlah hnanak hi RCSS hriamtlai phu i an headquarter he hin lam nai te ah ummi khua Khailung timi khua a si ti si. Atu bantukin wah ralkap nih RCSS kah ding ah timhtuahnak an ngeihnak a ruang cu kan hnulei thla hrawnghrang ah khan RCSS ralkap nih wah cu caan hai kuat hna i an timi hna cu SSA ti, timi Chin State Army pawl hi nan bawmh rih hna a si ahcun kan in kah cang hna lai tiah tlerhkhawtnak ca an hei kuat hna ruangah a si tiah theih a si. Asinain nizanti ni ah khan media pakhat nih RCSS biachimtu cu an pehtlaih i cu kong cu an hal i a lehmi hna cu RCSS nih hin uah sinah cu bantuk ca cu kan kua bal lo i cu bantuk cakuat cu zeitik hmanh ah kan kua bal hna lo. Hihi fact media pawl nih a hmaan lo ning in an ṭialmi a si lai tiah ka zumh tiah a leh hna. E cucu anmah uah ralkap pawl zong nih an theih tikah an chim vemi cu Kanmah UA ralkap lei nih cun RCSS pawl hi va kal hnawh i va tuk hmasa hi kan tim hna lo. Anmah nih cakuat an kan kuat ruangah atu bantukin kan miphun le kan ram kilven dingah ready tein kan um tu khi a si. An kan kah lo ahcun kanmah nih cun va kah hmasa cu kan tim hna lo tiah an chim ve. RCSS le SSA timi Sien State Army hi Sien miphun hriamtlai veve an si nain a luancia caan ah caan saupi kum caan saupi anmah le mah anmah i hmunhma i cuh ruangah a rak i do zungzal i a rak i kap zungzalmi an si. SSA kan timi Sian State Army pawl hi Wah ralkap le TNLA taang pawl nih khin biatak tein an ṭanpi hna i kahdohnak faak a chuah si ahcun i an bawmh hna i RCSS hi an kah ve tawn hna ti si. Cu ruangah cun RCSS pawl hi an i cenat lo tuk i Wah zong hi a ngersawm lengmang nak hi a si. A luancia thong hnih kum hnih lio le Thonghnih kum nga lio ah khan RCSS le Wah ralkap hi fak taktak in an rak i kap bal cang ti si. Kha hnu khan kahdaihnak an tuah i a kah tatak cu an i kap ti lo nain kap hnih kar ah pakhat le pakhat i ngiarnak i ngiar sawmnak hi an lakar ah a sosang pengmi a si. Atu tan ah atu bantukin i an pahnih kar ah Buaibainak a hun sosan ṭhan tikah hin mipi pawl zong an lungre a thei ngai. A hleikhun in sian mipi pawl ko an lungre a thei ngai. A ruang cu RCSS zong hriamtlai phu ngan taktak ralkap thong hlei ngai in thong kul lakkar a ngeimi an si ve. Cu bantukin Wah zong ralkap nganpi an si ve. Anmah Shan ramkulh chungah a ummi hriamtlai phu veve kha fak piin an i kah a si ahcun Shan miphun caah harsatnak tampi a chuahpi lai caah khan biatak tein an thin a phannak hi a si. Atu lio ah hriamtlai phu vialte hna nih Kawl ralkap an doh cuahmah hna lio ah annih RCSS le WAH le SSA pawl hi anmah le anmah biatak tein an i ngersom i i kah dingah an i timhtuahnak an ngeih zungzal hna caah hin mipi pawl hi an lungre a thei ngaingai tiah theih a si. Cu vial cu tuni ah kan rak chim khawhmi sehlaw thaizing lei ah a dang hna kan rak peh ṭhan te lai nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.